a ni'n cyhoeddi pob fath o adnoddau i'r ystafell ddosbarth ac i'w ddefny- defnyddio yn y cartre', 'yn ni'n cyhoeddi gwerslyfre ym mhob pwnc, gwyddonieth, mathemateg, hanes, daearyddiaeth, popeth, hefyd ni wedi wrth gwrs symud gyda'r oes, ni'n cyhoeddi pethe deunyddie digidol fel wel gweithgaredde ryngweithiol, e-lyfre, apie wrth gwrs y fwy diweddar. Ond 'dyn ni hefyd yn yn cyhoeddi nofele a darllen er pleser yym Cas sy'n gyfrifol am yr addasiade poblogedd iawn o'r Horrid Henrys yn Saesneg. O ie. Felly ie ni sy'n cy- gyfrifol am y rheiny. Ie ie. Fel tad yn gyfarwydd â poblogaidd iawn ma' nw'n hedfan mas o'r sodi a hefyd yy fel ar hyn o bryd ma' 'da ni nw- yy chwech nofel ddoniol i blant y gwydwch saith i naw oed yy yn ca'l ei sgrifennu gan awduro- wel rai o gyflwynwyr Es Pedwar Ec, Anni Llŷn, Mari Lyfgren, ma' Eric Salisbury yn un o'r o'r awduron a hefyd ma' 'da ni ar y gweill nofele gwreiddiol gan awduron poblogedd iawn fel Manon Steffan Ros, John Gower, Sonia Edwards a dwi'n gweithio bo' nw'n 'u hysgrifennu nw nawr wrth bo' fi fyn 'yn yn clebran gwitho'n galed ie. A fel o'n i'n sôn yn gynharach 'dych chi Dach chi'n dathlu carreg filltir go arbennig, yn dydych? Ydyn, yn un...
Sefydlwyd ca yn 1982, felly ni'n dathlu'r pymtheg mlynedd ar hugain eleni, a ni'n dechre yn... bo' ni'n c- neud blwyddyn dda ohoni, ni'n dechre nawr wythnos nesa, ni'n mynd i ga'l cyfres o tair noson agored, dechre wythnos nesa, ar y nos Lun, yr nos Fercher yr wythnos gylynol, a'r nos Fawrth yr wythnos ar ôl 'ny, gan obeithio bod yr yy byw noson yn siwto pob athro yn y fframwaith. Ie, manylion ar y sgrin nawr, os yw rhai gwylwyr ni sy'n gobeithio, pa fath, pa fath o beth fydd yn digwydd te, Delyth? Wel, cyfle i athrawon o ac i rieni i ddod i'n safle ni, yy a safle Ka ar gampws Gelgerddan i weld ein teitle i gyd. Yn amlwg i ni'n mynd rownd sgolion i ni'n mynd i gynadledde a pethe, ond ma' hwn yn gyfle i athrawon i ddod i gyn- ato ni i gael gweld popeth sy gyda ni, achos mae gymaint o amrywiaeth gyda ni o ddeunyddiau sy'n amhosib i fynd i bob man, a wedyn 'y ni'n gobeitho, a bydd ambell i fargen hefyd, January sale go iawn, a wedyn 'y ni yn mis Chwefror yn mynd i gynnal Ffair Lifre yng Nghanolfan y Morlan yn Aberystwyth, gyda gobeitho rhywun eitha' adnabyddus yn agor y ffair. a gweithgareddau ac eto cyfle i ga'l bargeinion ar y diwrnod ond cyfle i bobl i i ddod ato ni yn ch'mod i i i ga'l gweld beth sy gyda ni gynnig ie. O wel gobeithio fydd yy bydd 'na ffair yn agos at yy ein ein gwylwyr ni a fydde ewn nhw i gefnogi a phenblwydd hapus i Ka! Ie. Nawr 'yn ni gyd yn gwbod beth ma'... O'n i'n dymuno'n dda iawn i chi.
Ie deliwt diolch o galon am ddod ato ni prynawn 'ma.
Diolch yn fawr i chi. Reit.